Ole, Zorama engtika mar thleng tura kan duh ngai lo. Mumang pawh mang phan tura kan lo duh ngai lo leh suang tua ngai lo. Silai hmanga inkahna rapthlak tak a thleng. August ni sawmhnih pakua sang ni sawmhnih panga zan dar kua leh mini sawmnga vel khan bawngkawn kawngpui lun lai taka rochhingpuia kum sawmli pali haitin sanga fapa bawngkawn shalom veng chuan pistolin lal hriat reng a siak eng kum sawmhnih pakhat Lalrawngbawla fapa chu a awm a kap a, tichuan Lalhriatrenga chu Greenwood Hospital a hruai nghal niin Rochhingpuia chu Bawngkawn police ten an man nghal. He car sen hi Rochhingpuia silai neitu misualpa car chu a ni. Midang an kal an kal liam laiin ani chu a chawl a. video a lo cover tu te vai an nih hmel an kuhva dawr atanga an lak a nih hmel Chutia intibuaina awm takah chuan vai camera man pawh hian chiang zawka a lan theih nan tiin intibuaina lam chu a va pan phei a. A footage hi fiah em em lo mah se thil kal hmang leh awmzia chu a hriat theih a ni. Rochhingpuia chu a car sen atanga lo chhuakin tunah hian a silai chu a load mek a ni. Lalhriatrenga hian a lo nghak reng a, truck sut ha so Lalhriatrenga ni. A silai chu nawt sa a, engtik lai pawh hmehpuah reng theih tura dah hnua Lalhriatrenga chu a va pan a ni. Tichuan Rosangpuia hian a veilamin a va hnek hmasa a. Lalhriatrenga'n a lo hnek ve rual rualin Rosangpuia chuan a pistol lawt sa chu a hmet puak ta ni. A ka hnuah chuan a la tlu nghal mai lo. An inbuan thal tawp a, an pahnih chuan chhuat lei charah an tlu dun a ni lal hriatranga chu a thisen a lum vang te pawh ni mahna silaina a kahna chu na a tih hmel lem loh tunah chuan an bula lo ding ve ṭhenkhat te chuan ṭhelh an tum a an bei nasa i la hriat reng a pawl a ding reng tho mahse hei a thisen an daih chinah chuan a rawn na chho ta tel tel a ti chuan a ding thei tawh lo a thu ta ni tichuan Greenwood Hospital panpui a ni ta ni Picture-a kan hmuh hi Rochhingpuia chu niin, ani hian kum sang hnih sawm panga ṭang daih tawh khan damdawi hmangin sum a lo dawng daih tawh a. Sang hnih sawm panga September ni sawmhnih pathum nilai ni tlai khan Rochhingpuia hi tunlai ruihhlo hlauhawm bera ngaih meth mum singkhat sang hnih lai an lo mansak tawh. Chung ruihhlo an mansak te chu naupang lawm kalsam fun original pack ang thlap chunga an dah a ni. Tin Rochhingpuia hi sang hnih sawm panga tang dai to a SRS ten a hun rei tak an lo ve to kha ni amaro chu damdawi zuar leh damdawi tol rui thei thil hmanga sumdawng ro chingpuia chu man ani hnua hremna an pek kha anep hle te pawni ma na hetia zalen taka khawpui lailia silai nena in vilik ngam hi zoram hi a varal muang lo sawt em ti te pawh min ngaihtuah tir tlat kan ram tereuh te ah pawh wal au taka khatia silai man ngam ani to chuan a ral muang lo sawt hle ani kholaiah silai nena inkah tih vel chu ram changkang Europe leh America ramah chauva thleng ma ti laiin kan ram chung ngeia an thleng ta hi sualna a punna sat to zia ti chiang tu ani mahse eng ti tin nge license te an pek theih Silai license pek chhuah dan hi a khirh tawk lo te pawh ni mai thei. Damdawi tawlh hmanga shortcut zawnga hausa thut inluling tak a ni tih a chiang a. Damdawi avanga hausak thut chu i fing a nih si loh chuan khawlo taka chetna mai a ni. Zoramah hian a aia nasa a, ruihhlo do dan hi ngaihtuah vat vat a ngaiin ka hria. Rochhingpuia chu police pahnihin a tlan lui zui hnuah an um a, ti ding rawh u tiin scooty khalh lai leh kawnga kal lai hoin an au zui luai luai lai pawn a tlan lui a, Bawngkawn traffic point bulah chuan a ding thei hram. Tichuan a car atangin a chhuak duh lawk lova. A bul vela mipui thinrimin a car darthlalang pawh an hnek ke nge nge car atanga a chhuah hnu leh a pistol an chhuhsak hnuah Police pakhatin kawngpui hawi zawin a kap leh thin a, a silai hi a la puak. A bul lawka street food zuar kan ni a. Kan pa pawh a han tlan chho ve nghe nghe. Thiam thu sawipui te kha chu e, lo ti vel mai mai te u a. Khitiang pa tawi tip tep in la engemaw vel satliah tiin note in comment pakhat a reply ani. A thurhrimah mipa leh mipa In cho leh in cho an insual a nih chuan hriam hrei man tel loh tur a nia. A ngam lo a nih chuan sual loh mai tur. A ngam a nih erawh chuan one by one, pakhat leh pakhat inkar a silai han man chu a dawi zep thlak lutuk. Thenkhat chuan lal hriatrenga hian Rochhingpuia kar a tai pala ti ten awma tin thenkhat dang leh chuan bike leh motor inphel tur vela an inhniala an ti a awmzia chu traffic police ten an va um khan lal hriatrenga nen chuan an lo intibuai ta si a chu chuan a ti khawmuanga Traffic police te pawh chuan an man theih phah ta ani. Amarawhchu Lal Hriatrenga silaia ka ani hi apoya na kan ti. Lal Hriatrenga hi dam leh hrisel taka damdawi in atanga lo chhuah thuai kan beisei. Hemi kaihnuai hian Bongkawn PS case number 43825 dated 2908 2025 Under Section 1091 1182 BNS read with Section 27 of the Arms Act mangin Lal Hriatrengapa Lal Rongbola chuan Bongkawn Police Station a FIR a thehluta thu buai zia lu ngal ani Rochingpuia hian a phu tawk hremna a hmu nge kan beisei